Eo lavarennoù dit.
Ya. Ya. Penaos euh, penaos e lavarez ez eo evit ur ur vaouez a Vro-Leon amañ, Leonadez? Leonadez, ya, ya, set amañ ar merc'hed e tont deus deus Orione. Ar re-se zo sapre- sapre maouezed tout, hein, penaos euh... Patron- patronezed koa. Patronezed, ma teus c'hoant, hein, hein, prestoc'h, tout ar re-se zo prestoc'h da reiñ da reiñ d'o gwaz, penaos, hein, euh...

Kontez zo un anv a gever e Yobrou.
Un anv skimiek emañ eus norzh ar Frañs, a zo hag a zo merk ar re a zo o kalfichat binvioù evit ar geginiañ. Ya, ya. Ha te 'peus anavezet seurt merc'hed e Bro-Leon te?

Ya, dirak ar re all. Ouais, Joël, dre forzh anavezout ar Vretonezed en deus dimezet gant ur Vorionez eus ar Bro-Kameroun. Ar Bro-Kameroun, ya, ya, ya.
Ha kant pemp kant pemp kilo anezhi? Kant pemp?

Da bep tra, ha pep tra en e blas, ya, plas da pep hini, ha pep hini en e blas. Se zo an urzh, kosmek, kosmek, ya. An holl ved a-bezh a, a zo o vont war-raok evel-se. Ha dre m'emañ an douar Un darn eus an hollved e rank bale e-giz-se ivez. Se zo prederouriezh ar re a oa stoisianed anezho gwechall-gozh.
A-raok ar gristeniezh.
A-wezhoù, kristeniezh he deus ijinet un doue

Ya, me 'kav me 'kav pe veze kanet e latineg ivez, ya, treno, treno in olontevum, patrem omnipotentem, penaos, ya, hag an dud a zigore

en el leti en hotel Royal-Bretagne. Pe Hotel de Bretagne pe Royal-Bretagne oa anv. Hag e hag e teue da da chom em ranndi a oa tost e-kichen. Ha kousket en deus er gêr meur a wech. N'en mañ.

penaos ur fest meur evit ar bed keltiek e Berlin, festival celtic. Ha a rae nemet gant brezhoneg e Berlin.
E penaos ma gwele ivez penaos Renan Lyon, anaveze mat e Glenmor ivez.

hag eo bet unvanet war un dro istor an Emsav hag a zo istor Breizh. Ha memestra, Bremañ hon eus un istor a zo da vezañ kelennet, a zo istor Breizh, istor an Emsav, ha n'eo ket istor ar Bretagne. Ar Bretagne zo istor ar Frañs. Istor Breizh zo istor an Emsav evit sevel ur Stad vrezhon unvan e Breizh.
ur stad vrezhon nevez. Ur stad kevreadelour evel-just, evit reiñ ur skouer kevreadelour e Frañs hag en Europa. Met ur pezh zo dedennus peogwir ni a zo o reiñ ar skouer en Emsav peogwir eo deuet da vezañ ar yezh ar yezh ar brezhoneg nevez, ar yezh unvan, a zo ganet diwar Studiadennoù ar rannyezhoù
ha se zo ur bennaenn kevreadel kevreadelour rik a zo dont deus an diazez hañ karterioù hañ parrezioù ha tout hag evit pinvidikaat ar pennoù-uhel ar Stad kwa. Ar c'hontrol eus pezh a zo bet graet gant ar Stad jakobin e Frañs ya, hañ, o tont deus ar penn hag o rediañ an dud da gomz ur yezh a zeu deus Pariz kwa. Ya, hon eus graet ar c'hontrol e yezh an Emsav, er brezhoneg arnevez. Ar brezhoneg-kaer nevez a zeu deus an diazez, deus ar bobl, ya, deus ar pobloù zoken. Ar pobloù, ya.
Ya.
Rak ez eus pobloù disheñvel e Breizh ivez, hañ? Sur. Ya, ya.
Ya.
Se zo ar gentel da dennañ hag a zo un, ur gentel a-bouez. Ez zo e dialek e vez lavaret pennaenn euh, subsidiarité, tu vois? Mmh. Ez zo pennaenn diazez ha ar gevre- ar gevrelelourez.
Ar jakobianez a gemer disentezioù deus Pariz evit forzh petra e kornvroioù ar pezh a anvont ar Finistère. Ar gevredigezh, en holl vroioù ar bed, ar gevredigezh zo lec'h ar frankiz. Mat, hag e c'heller komz forzh peseurt rannyezhoù, forzh peseurt yezhoù, ne ra forzh ebet. Ar pezh a zo ar gentañ pouez en hor vro a zo yezh ar Stad, hag da gentañ. Ha peogwir eo bet yezh ar Stad e Breizh ar galleg, gant ar Stad c'hall, eo deuet da vezañ Breizh-Bretagne.
En proviñs gall, proviñs gall ya ya, peogwir ar gevredigezh a gomze brezhoneg, gwechall ar C'hallaoued ne raent foutre ker gant brezhoneg pe yezh all er gevredigezh. Ar pezh a gonte evito oa yezh ar Stad a oa ar galleg, hag a zo c'hoazh evel-just.
Ha dre yezh ar Stad eo deuet da vezañ ar gevredigezh da gomz ar galleg, yezh ar Stad. Ha pa vo En em ziorreet a-walc'h àr an Emsav betek bezañ ur Stad vrezhon e teuio yezh ar Stad vrezhon, ar brezhoneg, da vezañ tamm-ha-tamm yezh ar gevredigezh met evel m'eo evel m'eo c'hoarvezet gant ar galleg. Ar gevredigezh a-euil ar Stad. Peogwir ar Stad a zo ar spered, a zo ar skouer evit ar gevredigezh.
Voilà.
Setu tout, hein. E- en Israel eo bet c'hoarvezet evel-se. evel- Hein, euh, Tregont vloaz zo, euh, tri-ugent vloaz zo, en Israel oa komzet euh, anket euh, ugent pe tregont pe hanter-kant euh, yezh bennak er gevredigezh. Peogwir e oa Yuzevion